Guesswch pwy sy'n ôl? Fi yw e, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Diolch yn fawr iawn am fy ngwahodd i yn ôl Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Rydych chi'n ffantastig a dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar iawn gyfer y sesiwn ffitrwydd heddi. Nawr, beth yw'r symudiad i ni wedi ddysgu heddi? Y symudiad yw Y, T, Ww! A na, sa di colli marbles i, dyna beth dwi'n mynd i alw'r y symudiad heddi. Y? Ta... Ww! Dylen ni fod i marfer na. Y ta ww, a dyna beth yw symudiad. A mae yn mynd i fod yn gweithio tu ôl i'r ysgwydde a'r cefen, ia? Felly gobeithio bod chi yn barod am dana i. Nawr, dwi'n mynd i gamni yn ôl, sefwch gyda fi a bant a ni i ddysgu sut i wneud yr y ty u. Na. Beth i ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gwblhau y symudiad a wedyn mi fydda i yn eich arwen chi cam wrth gam i sicrhau eich bod chi yn hapus. Nawr dwi yn mynd i fynd yn dawel, eto heb golli'n llais i, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n sefyll gyda fi ac yn gwylio yn ofalus i weld sut mae'r symudiad yn edrych. A dyna chi, dyna beth yw y ty w. O'n i ddim yn jogan, mae'n edrych fel y llythrynau yn dweud. E? Felly, cam wrth gam, dyma y symudiad. Felly, rydych chi'n mynd eich trad chi ar led mewn llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi Popeth yn pwyntio syth ymlaen. Nawr ydych chi'n mynd i blygu eich pengliniau chi ond ychydig, felly ddim mynd i plygu nhw yr holl ffordd i lawr, ond dwi'n i plygu nhw ychydig fel bod hwnna yn teimlo chymod yn naturiol i chi sefyll fel hyn. Wedyn, gyda'ch cefen chi yn syth, rydych chi ddim yn mynd i sefyll i fyny'n syth, Rydych chi'n eu cadw cefn syth, ond rydych chi yn mynd i ddod ymlaen ychydig, lle rydych chi'n pwyso drosodd ychydig. Chi'n gweld? Felly dyma cefn syth, pwyso drosodd ychydig. Nawr te, gyda'ch dwylo chi yn gwynebu'ch gilydd, iawn, felly chi'n barod yn yr unfan yn barod i fynd, yn ara deg rydych chi'n mynd i ddod â'ch breichiau chi allan o flaen ac i fyny i greu siâp Y, ac yna nôl i lawr. Wedyn rydych chi'n mynd i ddod â'ch breichiau chi allan, gan blygu'r penelin ychydig er mwyn ddod yn nhw fyny mewn un llinell syth gyda'ch ysgwyddau i greu siâp T, ac yna nôl i lawr. Wedyn rydych chi'n mynd i ddod â'ch breichiau i fyny i greu ongl sgwâr, i greu siâp U ac yna nôl i'r canol. Nawr beth am y gwaith anadlu fi'n clywed chi'n gofyn i fi bob tro? Felly, rydych chi'n mynd i anadlu allan wrth i chi godi'ch breichiau, anadlu fewn wrth i nhw ddod nôl i fewn. Anadlu allan wrth i chi godi'ch breichiau, ac anadlu i fewn wrth i chi ddod yn ôl i fewn. Anadlu allan wrth i chi godi'ch breichiau ac anadlu i fewn wrth i chi ddod nôl â nhw i fewn. A dyna chi! Dyna beth yw y ty u Exciting, yn dwi? Reit te, rydyn ni'n mynd i fynd nôl i'r dachau a rydyn ni yn mynd i wneud pimp rownd o hwnna'n gyfan gwbl. Felly dim un, dau, tri, 4, 5, na, ni'n mynd i wneud 5 rownd o fe i gyd gyda'n gilydd. Felly, cam wrth gam, gyda'n gilydd os gwelwch yn dda. Felly, trad ar led mewn un llinell bach syth gyda'ch ysgwyddau chi a phlygwch eich pengliniau chi ychydig ac yna pwyso eich cefen chi ymlaen ychydig. Iawn, felly dyma y symudiad.

Anadlu i fewn. Ar u, anadlu allan, anadlu i fewn. Rhif tri, anadlu allan, anadlu i mewn. Anadlu allan, anadlu i mewn. A u, anadlu allan, ac anadlu i fewn. Rhif pedwar, anadlu allan, ac anadlu i fewn. Anadlu allan, ac anadlu i fewn. Chi'n ei mor dda. U, anadlu allan, ac anadlu i mewn. Dyma ni tro ola. Anadlu allan, Anadlu i fewn, anadlu allan, anadlu i fewn. Dyma ni yr u, anadlu allan, ac anadlu i fewn. A dyna chi! Ffantastig, gwelwch hwnna, mor gloi yn dweud dysgu sut i wneud yr y, t, u. Rydych chi wedi wneud yn ffantastig. A chi'n gwybod beth? Os i chi'n berson sydd yn eistedd mewn swyddfa neu mae'ch gwaith chi'n gofyn i chi eistedd le, le falle bod chi'n teimlo bod fan hyn yn dyn gyda chi a bod fan hyn yn wan achos rydych chi falle ar eich cyfrifiadur chi neu unrhyw gwaith arall sy'n gofyn i chi fod fel hyn. Mae'r symudiad bych yna yn un arbennig i chi gwblhau achos mae'n gofyn i chi i gryfhau